Ke tlo go tsaya moya wa gagwe gore batho ba dule sentle ka gore yaanong re tswa go hitlha marapo hela mme ga re lele nama re lelela moya wa motho re tlile go tsaya moya wa motho ne re ntse re mo maikaelelong a go tla go tsaya
Ba lelapa la Rre Khumalo go tswa kwa Atamelang Ba re dipelo tsa bone di phuthunogile di ditshweu gonne ka jaanong ba kgonne go tla go tsaya mowa wa ngwana wa bone e leng Shimi Amos Khumalo. Dibeke tse tharo tse di fetileng baagi ba Phase Two mo Extension 39 ba ne ba itemogela monkgo wa sebodu go tswa mo tlung nngwe e go neng go sa dule ope mo go yone. Morago ga malatsinyana ga bonwa setopo sa motho yo o sa itseweng gone mo letlotleng le, morago ga gore a batliwe sebaka sa kgwedi.
Shimmy Amos Khumalo o e leng gore ba mo feleleditse a le kwa Mafikeng a ya kwa tirong o ga ba mo bone o latlhegile mme jaanong o tlogetse tiro kwa mafikeng o tlogetse founu ya gagwe spatšhe sa gagwe sa bofelo mme ba feleditse go mmona ka di-29 tsa january 2026 go fitlha gompieno ga ise a bonwe mo letsatsing la gompieno ba lesika la gago ba ne ba newa dipholo tsa dipatlisiso tsa forensiki mme ba supa gore setopo se ke sa ngwana wa bone ene e leng shimi amos khumalo yo e neng e le moagi

Ka kgatelelo go tswa mo go beng ba ntlo, balapa la ga Khumalo ba itlhaganela go tla go tsaya mowa wa ngwana wa bone. Ke tlo go tsaya moya wa gagwe gore batho ba dule sentle ka gore yanong re tswa go hitlha marapo hela mme ha re lele nama, re lelela moya wa motho. Re tlile go tsaya moya wa motho, ne re ntse re mo maikaelelong a go tla go tsaya. Jaanong re tlile go tsaya moya wa gage re tsamaya ka one gore se ka gwa nna le kotsi e tlileng go tlhaga fa. Jaanong ke leboga kgang ya gore ke be ke tlile ka nako e e sa tshwanelang ya potlako. Mme tota ruri ha e ne e le gore o ne a feletse mo mmeleng wa gage Shammy, Schabir Shaik, ne re tla tla go tsaya mowa wa gage. Jaanong e ne e le marapo fela. Ngwana a setse a sia, ka Setswana ba re ngwana a sia. Kore ka mantswe a mangwe jaanong re tlile go tsaya mowa wa gagwe gore go nne sentle fa, jaanong gore o ye gae.
Borra Khumalo ba re go bokao jo bo sa tlhaetsweng matlho jwa tumelo ya bone ka matsapa a ba a tshotseng go tswa atamelang go tla go tsaya mowa wa ga Shimi.
Mo tumelong ya ga Amos re bereka ka moya re na le ba khutu. ba khuti re kopana le ene hela ka moya that's wena marapo a tsamaile a ile go hitlhiwa le mo veseng e le gore ke e ntshitse mo le re josefa o ne a bua le ba ga bone a re e tle e re ga ke sule ke a itse gore nka ke ka hitlha ko kanana le tseye marapo wa ka le go a hitlha ko khumalo o tlhalositse e ne le motho yo o neng a nna a itidimaletse e ne e se motho wa puo e ntsi. Ya, Amose e ne e le motho yo o na didimetse, o ne a sa rate go bua le ditsala tsa gage, le gone yaanong ga go itsege gore um se se ne se mo tshwenya ke sefeng ka mokgwa e ne le motho o ne a didimetse ka teng. Ga go itsege le gore ke eng se se se mo tshwenya gore a feleletsa a dirile tiro e e tsagetseng. Shimi e ne e le motho yo o iketlileng o sa buibuing, o ne a itira isolated Ka mantswe a mangwe, ha ha go na le matsapa a a rileng, o a hupelwa, mokgwa wa gagwe o a didimala.
Beng ba ntlo bone ba re go tloga jaanong, baagi ba Extension 39 ga ba tlhoke go tlhola ba hudusa maikutlo a bone ka ntlo e. Go gaufi-gaufi le rona re maketse gore gate se sebodu ke sa eng ga re se itse se se re ema mo metsong le ntša yaka e gupta o ne a lala a lela bosigo a leletse le godimo ke ipotsa gore why ntša e lela e leletse le godimo e lile matsatsi a mantsintsi ke botsa gore ga te ntše e utlwa eng se se botlhoko e ne nna mo morago ga ntlo o lebagana le teng ga re nnang teng e lebile ko godimo e lela ee kana ka ka re gone anong yana um ke bua seka yotlhe extension thirty nine yotlhe ba sa tlhole ba tshaba ntlo e ba, ba, ba fete sentle hela ga go sa tlhole go na le matshosetsi ape mo go yone yaka ke buile kere ke tla ke tsaya maikarabelo le setse le- ba setse ba bona gore ke tsaya maikarabelo a jarta e ga ba sa tlhole ba tla nna le sello mo mo mo mo mo mo silong mo mo jarteng e Malomagwe Amos Khumalo o boleletse babegadikgang gore sebe sa phiri ke gore ga a kgone go ba bontsha mowa o ba tlileng go o tsaya e bile gape ba tsamaya ka one. Yone e private mare ka lebaka la gobane um re phuthile ha re phutha ha re o phutholola re tlabe re tsenya mowa o mongwe jaanong re e tswaletse fale. Jaanong ga gona kgang ya gore um tota ruri hela di tlile go ntshwarela um go ya ka mokgwa o re deng se re o phuthile ga re o phuthulola re tshwanetse re boele gape ko morago jaanong ke so se e leng gore jaanong ga se tlhokege
le ga mowa o tsamaile le mongwa mowa a setse a hitlhilwe, dipatlisiso tsa sepodisi tsone di sa le kgakala le go khutla ka gore modiri wa tiro e o tshwanetse a tla go araba.